Яхшы. Нинди җыр? Утырып махсус тыңлаган юк.
Пупсикан! Мине менә бик не качает. Смс ошагандыр. Бусы да ошамады. Дуслар сәлам, без сезгә үзебезнең Кырыган ботак исемле өр-яңа проектыбызны тәкъдим итәбез. Бүген бездә кунакта Лилия Хайруллина һәм Ильяс Галиев. Сәламләр. Сәлам. Сәлам.
Лилия, Ильяс, сез бер-берегез белән танышмы? Юк. Юк.
Беренче тапкыр күрешәсез. Әйе. Әйе. Аха, яхшы.
Бу Лилия Хайруллина Ильяс, ә бу Ильяс Галиев. Лилия, әйдә әле үзең турында сөйләп кит әле. Мин җырчы, блогер Лилия Хайруллина.
Топ 3 факт булды бу. Ильяс, син үзең турында нәрсә әйтә Блогер, тиктокер, җырчы. Җырчы?
Нинди телдә җыр? Коллега. Урыс. Урыс телендә. Э, кадерле тамашачылар, әгәр дә сез Лилия Хайруллина кем икәнен белмисез икән, чыннан да җырчы, блогер, тиктокер һәм Ильяс Галиев шулай. Белми карагыз.
Махсус шуңа ялтыравыклы күлмәкләр киеп килдем. Эстрадага бик хас булган татар эстрадасына принципиаль рәвештә. Э, язылырга онытмагыз. Э, никнеймларыгызды әйтәсезме инстаграм ник ничек язылгансыз лилия хайруллина офишл ильяс мьюзик офишл юк
ол неофициальный
белгәнегезчә безнең бүген бик кызыклы күңелле уен булачак сез әзерме әйе әзер
не уверена шулай әзер ильяс әзерме әзер алайса әйдәгез без сезнең белән кагыйдәләргә күчик алар бик гади барысы дүрт тур булачак һәм беренче тур кире күтле дип атала. Ничек сезгә исеме кире күтле? Шуны турында әйтмәкче идем, исеме бик кызыклы дип. Ага, Ильяс.
Ноль эмоций. Хәзер чыннан да арттан алга яздырылган җырлар куелачак. Һәм сезнең татарча бит. Татарча, е, татарча.
Һәм сезнең төп максатыгыз җырның исемен белергә һәм кем башкара.

мелодия музыка Үзенең җырларын ишетә. Аха, Илья, э, утрау дидең ниме? Әйе, ну шулай тыелды.
Тыелды. Ә ничек башланып китә? Менә Илья үзең җырлап кара әле. Тынычланырга күптән вакыт, тын алырга, туктарга. Яхшы, Ильяс, бу синең өчен. Әйтәм ич.
Әйе бит, менә бит. Чыннан да, бу безнең Лилия Хайруллина утрау җыры. Лилия. Шушы проигрышны танып алдым. Мин сине чыннан да котлыйм. Синдә бер балл. Хәзер Ильясның җыры була. Йо. Юк, Ильясның бит әле җырлары яздырылмаган, шулай бит? Яздырылган русча гына ди.
Ә, русча.
Безнең инде кагыйдәләр буенча бар тик татарча җырлар гына. Шуңа күрә әйдәгез икенче җырга игътибар. Җибәрәбез. Сыкатлаурак.

Ильяс, сүзләрен беләсеңме? Әйе. Әйдә җырлыйбыз бергә.
Инстаграмда әсин мине лайкламас. Яхшы. Лилия, менә әгәр дә әлеге җырның эчтәлегенә күз салсак, нәрсә әйтә аласың? Сиңа җыр ошыймы? Ошый?
Нәрсәсе белән ошый? Ничек дип әйтим, гомумән мин Альбертның иҗатын яратам, хөрмәт итәм, чөнки ул инде хәзер бит инде күбрәк русча җырлый, ә элегрәк менә татарча башкарганда җырларын башка кешеләргә ошамаган, үз фикере бар кешенең, ул аны җиткерә белә, курыкмый. Бик күп тәнкыйть алды шулай ук ул үз ягына әйме халыктан, төрле районнар, администрацияләрдән дә ишеткән булдык, концертларын өзгәннәр дип әйме. Яратам мин аның иҗатын, үзенчәлекле. Һәр җырда бит инде бер стильдә булырга мөмкин түгел, шуңа күрә ул ничектер кызыклы. Мәгънәсе бик тирән булмаса да, но качает. Качает яшьләрчә. Ага.
Ильяс, менә син яшь блогер буларак, мин синең Instagram битеңне карап барам. Ага. Һәм менә син һәрбер видеога җыр куеп барасың. Менә лайк номусыңны син куер идеңме? Юк.
Ничә?
Димәк, сиңа җыр ошамый. Бу җыр именно конкретно юк. Ә, ошамый. О, ни өчен?
Нәрсә смыслы юк? А, димәк, сиңа не качает.

Әйе.
Әйдә җырла әле. Просим, просим. Мин, әйдәгез, эшебез ничек? Башкарабыз мә әлеге җырны? Әйдәгез, башкарыйк инде, халык көтә бит. Халык көтә чыннан да бит. Хәния Фәрхи чыннан да. Ильяс кайчан татарча җырлый әле менә? Ие. Шундый Миңа- мөмкинлек бар. Бераздан Бераздан. шәп лейбл белән бергә. О, шәпле булды.
Ого. Менә бәлки менә бүгенге тапшырудан соң не булса теге шундый хисләре уянып, ул татарча яза башлар. Имә, безнең тапшыру Этәргеч булыр бетерегеч шул.
булыр, ие.

Сөям хаман сине диеп, Серемне шишәм әле, Серемне шишәм әле. Алкышлар.
Бу безнең бар тик беренче тур гына иде. Без сезнең белән алга таба барабыз һәм безнең икенче тур. Экранда сез Э, клип күрәчәксез, ләкин клипның тавышы бетерелгән. Һәм сезнең төп максатыгыз әлеге клипның дәвамын, эчтәлеген, темасын ачыкларга. Әзерме? Менә әйдәгез, э, беренче видеоклип, игътибар, экранга. Бу татарчамы?
Ну, татарча я чыннан да
Кем соң бу? Кем соң бу?
Беренче сорау безнең кем соң бу? Чыннан да. А, бу кем соң бу? Алай ук мөһим түгел. Безнең сорау әлеге видеоклипта нәрсә турында сөйләнә? Эчтәлеге нинди? Бу ниндидер рэпчик индеме? Әйе, рэпчик дөрес.

Әйдәгез, мин сезгә бераз булышып җибәрәм. Бу күптән түгел төшерелгән клип. Бу күптән түгел төшерелгән ие.
Бу безнең күңелебезгә газиз әниебез кебек бик кадерле булган әйбер турында, эчтәлеге шуның турында. Без ул әйбер өчен әлегә кадәр Ярышабыз. Вайберны тотып карап буламы? Юк, тотып карап булмый.
Мәхәббәт. Түгел. Йөрәк.
Түгел.
Мәхәббәт тә йөрәктә түгел. Бу мәхәббәт белән бәйле түгел. Гомумән. Нәрсә икән соң бу?
Туган як, туган җир. Ие.
Туган шәһәр. Очень тепло. Туган тел.
Ильяс!
Туган тел. Менә әлеге видеоклипны карап, чыннан да туган тел дип әйтеп булмый. Шулай бит? Әйе.
Тик бу дөрес җавап. Әйдәгез әле без сезнең Тукайны укымыйлардыр бит.
Менә хәзербез әйдәгез оригиналын карап китик.
Ярый әле Тукай ишетми. Күрми, ишетми. Син каян белдең туган тел икәнен? Ни өчен син туган тел дип җавап бирдең?
Белмим. Ә болай- Подсказка булды бит. Ә, баш- башка ни- ниндәй уй килде? Беренче уйны син Әйе. тыңда әйттең, име? Ә менә сиңа а, туган телне менә шундый видео аша җиткергән ошыймы? Юк, Ни өчен? белмим. Сиңа Ошамыйм, потому что боздылар аны. Шигырь, матур шигырьне боздылар. Аны менә яшьләрчә әйтеп
күрсәтеп була? Әйе. Ну, бу әйтеп түгел точно.
Җиңелчәрәк, башка төрлерәк дип әйтим инде. Ну, тулысынча карарга кирәк э, клипны. Былай әйтеп булмый. Без сезнең белән әлеге видеороликны карап киттек һәм аны башкаручысы ул җырчы Энекәш. Лайк э, Инстаграмга кереп карый аласыз, аның иҗаты белән якынрак таныша аласыз. Ә без сезнең белән икенче видеороликка күчәбез. Ул шулай ук бик үзенчәлекле. Кызык. Менә монда без күрәбез үзебезнең яраткан Казаныбызны. Телохранитель чыкты әле монда бик. Әйе, шундый. Серьезный гына. Серьезный, чыннан да бик җитди. Муса Җәлил. Бәлки бу инде булса да кемнеңдер иҗаты белән бәйледер, ничек уйлыйсыз?
Шул татарлык турында дип уйлыйм инде. Бу да рэпчик бит әле. Бу рэпчик ие.
Нәрсә турында? Тагы нинди сүз э, шигырьләр бар та туган тел турында? Ну, Казан турында. Казан турында да инде.
Ә бу Казан турында да беләсез сезме? Әйдәгез, хәзер без сезнең белән дөрес җавапка килеп җиттек. Кем миңа дөрес җавапны әйтә? Беләсезме, кем җырлый?
Беләм. Юк.
Танышмы? Мин күргән бар. Аха.
Аңа бал бирәләрме әйткән өчен? Әлбәттә. Ленур.
Ленур. Әйе, чыннан да бу Ленур Иксанов һәм клипның исеме татар исем генә түгел. Без өченче турга төшәбез. Һәм аны безгә нәни дусларыбыз әзерләде. Карагыз, алар колакларына колакчаннар кияләр, анда музыка уйный. Һәм алар шул музыканы тыңлап ки чыгаралар. Һәм сезнең төп максатыгыз алар нинди ки җырлаганын белергә. Әйдәгез, игътибар, экранга беренче җыр.

Уфтанма. Ильяс, син бу җырны беләдеңме? Әйе.
Нәрсә әйтә аласың? Менә сиңа аңлавымча күп кенә җырлар ошап бетми. Ә менә уфтанмага килгәндә ничек? Салат Фатылдиновны яратам. Ә Элвин Грейны яратмыйсың? Ни өчен? Элвин Грейны яратмыйсың?
Әлеге җырларны ала да яңа да нитә, үзенеке юк бер нәрсә почти. Ә, Димәк, аның үзен, үзенең иҗаты юк дип әйтәсең килә. Аның бар, но ошамый.
Ага. Бөтен кешегә дә шарга тиеш түгел бит. Әйе. Мин гомумән нормаль карыйм менә шундый әйберләргә. Бар шундый җырчылар бөтен кешегә дә ошый торган. Әйе. Кемгәдер ошамый икән, нишләп сиңа ошамый ул? Ничек алай булырга мөмкин? Миңа бит ул ошый, сиңа ничек ошамый? Ә, ә менә сиңа килгәндә Элвин Грейның иҗаты белән син якыннан танышмы? Ошыймы? Гомумән. Ну, якыннан таныш дип әйтмәс идем, беләм инде мин аның җырларын, тик менә дә утырып махсус тыңлаган юк. Әйе. Ә хәзер әйдәгез,

Чыннан да бу Фирдус Тимаев сөенчүләр. Нәрсә итә аласыз? Әлеге җыр турында. Кызыклы.
Көлеп алырга ярый инде. Көлеп ал. Димәк, син җырны куясың, Фирдус Тимаев сөенчүләр и рәхәтләнеп көләсең. А, голосовойда җибәрәмен әле көлеп. Кая бара дип кычкырасың. Теге Моментны моннан алармын да җибәрәмен видеосын. Лилия, син әйттең, сине не качает. Мин не совсем мое дип әйтим инде.
Әйдәгез, без сезнең белән дүртенче турга күчик. Ул безнең рифмабол дип атала. Хәзер карагыз, мин сезгә кагыйдәләрен аңлатып китәм. Җыр бара һәм бер җирендә пик дип ишетерсез. Һәм шул җирдә сез җырга мәгънәсенә туры килгән сүзне табырга тиешсез. Алар безнең дүрт вариантта була һәм дүрт вариантның бар тик бересе генә дөрес. Киттек, тыңлыйбыз. Аппа нинди кыз бала, аяклар атлап бара, аппа нинди кыз бала, матур гына. Матур гына нишли икән? Кузгалган нәрсәне.
Әйдәгез, карап китик. Безнең дүрт вариант ответ бар. Оппа нинди кыз бала, аяклар атлап бара. Оппа. Аппа, нинди кыз бала, матур гына нишли? Булган син.
Матур гына бара дип уйлыйсыз сез, име? Бара. А, так, Ильяс, нишли? Ул бара.
Бара. Ул?
Бара, ул бара. Ул бара.
Икегез дә бер вариант әйттегез, ә хәзер әйдәгез, дөресме, юкмы икәнен тикшереп китик.

Лилия матур гына булган, Ильясый да булганын күрсәтә. Ничек булганасың син? Матур итеп.
Ә син матур итеп булгана белмисең. Белмим. Ә син матур итеп бара гына беләсең. Ленар Яшин безнең матур гына кызны булгандыра белә икән. Чыннан да матур гына булгана дип атала. Әйдәгез икенче вариант, икенче җырны тыңлап китик. Сап-сары чәчләр, Сап, төстә күзләр. сап-сары чәчләр. Мыйлы. Беренчесе, Зәңгәр э, зәңгәр төстә күзләр. Икенчесе, ниндидер төстә күзләр. Э, Өченчесе, яшел төстә күзләр. Һәм дүртенчесе, Индиго. индиго төстә күзләр. Мин Менә яшел дигән дип уйлыйм анда. Сап-сары чәчләр, миләсәдә төстә күзләр.

тыңлап китәбез. Сап-сары чәчләр, ниндидер төстә күзләр. Ниндига? Ниндидер.
А, ниндидер.
Ниндидер. Кем әле бу? Тукта.
Бу бит безнең Яшен! А, шулай ук менә? Ленар. Әйе.
Бу безнең Ленар.
Теге җырын белә идем, бусын онытамын. Әйе. Әйдәгез хәзер. Өченче. Җыр. Тагын генә яшен булам. Монда Ленурлар һәм
Кемемдер, кем икәнен белергә кирәк хәзер. Әйдәгез, без сезнең белән вариантларга күз салыйк. Яратам дисең, сагынам дисең. Монда шулай бер оригиналь вариант тор инде. Пупсигым.
Ничә пупсигым? Мин алам песием.
Песием?
Пупсигым. Димәк, син песием.

А, Лилия, аңлавымча син Алинар белән таныш. Әйе. Чөнки беренче җырдан ук Мин аның җырларын беләм, тик менә икенчесен генә искә төшереп бетерә алмадым, анык икәнен. Җитмәде, анда бик кыска булды. Э, син махсус тыңлыйсыңмы яки сезничә булса да анда Ишеткән бар. ишеткән генә бармы?
Мгм, Ишеткән бар.
Ә ошыймы?
Нормально, үзенчәлекле. Үзенчәлекле. Мин яратам шундый креатив кешеләрне үзенчәлекле. Мәсәлән, менә шу

Моңарчы сиңа башка рэперлар ошамыйдыр я. Бәлки Ленар яшен сиңа ничектер әз-мәз ошагандыр. Бусы да ошамады.
Миңа калса син үзеңнең иҗатыңны яратасың. Беләсеңме, күбрәк үзләре менә иҗат иткән кешеләр, мәсәлән, бездә Татарстанда алар күбрәк нишләптер менә рус яисә чит ил рэпер кешеләрен тыңлый. Алар эшли белә.
Аха, яхшы. Менә рус рэперы дип Лилия башлап җибәрде. Рус рэперларына. Кем ошый соң алар? Big Baby Tape, Kizaru, Creed. Яхшы.
Лилия. Руслардан кем ошый? Инде рэперлар? Кемне тыңлыйм икән мин?
Нурминский.
Качак куям мин аны, качак куям дөресен әйткәндә. Әйдәгез, без шулай ук нәтиҗә ясап китик. Әйдәгез, алкышлар. Лилия җиңде. Безнең тапшыруыбыз азагына якынлашты. Лилия, Ильяс, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Миңа калса сезгә ошагандыр. Идегез обратный связь. Күбрәк теге җиңү дә түгел, монда катнашу кызыклы иде. Танышу, катнашу мин аралашырга яратам, танышырга яратам кешеләр белән. Шуңа күрә ниндидер барыбер азарт, белергә кирәк, анда җиңергә дә кирәк, белергә дә кирәк. Җиңергә дип катнашмыйсың инде, менә шушы процесс кызыклы. Ильяс.
Бераз татар музыкасын танысам.